magi to achieng' ineno ka ting' ang'o e lweta
to ka an gi ting'o yuti lweti ne nyakoni,
golna kom adwaro bede. Pacha olokore e wang' sa. Awacho ni golna kom wedeka kaka inende wadekano. Tienda lit.
Ero tiendi lit.
Tiendi to lit, ibayo mok iywe. Bayo ng'eny nyaka kuonde mibaye. Chung' ane, chung' ka, awacho ni chung' ka sama awuoyo kodi. Iting'iga piko ang'o mohinyo tiendi? Ng'eyo tienda ni awinjo mana gi Achieng'.
Awacho ni lokri ane. Lokri! Ma kaka irwakori e dalana. Ne, achieng', apenjo ni mae kaka irwakori e dalana. Lewni gi dong'une mung'iewo gi. Apenji ni mae kaka irwakori e dalana. Asegolo pesana manyiewo go lew law an. Isenena k- ne wuon nyako ma- we dwokori koda. Dwokori koda nadeno. Sama wuoyo ber ing'eyo ni ang'a mang'ongo. Anyalo toyi ka nyuogo. Awuoyo kodi timbe dwa duoka kaka ing'eyi. An ok aduoki kaka ang'eyi. An akonyi mana ni lewni gi dong' Achieng' apenji ni isepong'. Pok apong'. Isepong' ng'iya sama awuoyo kodi. An ok ang'e kuonde mane idhi baye, iduogona kirwakori kaka irwakori ni. Iyuda ka yuecho, gik monego nyithindo ema tim, an ema sani abedo ni atimo. To kare dong' ma odu ne mukonyorue. Oda.
Kendi in gi swa ni duoka. An emi duoka. Achieng' ne awuoyo kodi an emi duoka. Sori ane ka nyara yelna Facebook. Awinjo ni ng'ato nyocha go gavana, ng'ato nyocha go dho gavana kuonde gi yawa. Ei, ya mate, magi te gik matimore manade ni ya. Ma ng'anyo chang, ma To ng'ani ma or... ng'ama nopimo ni ba. Ya dong' ya nene gima iluongo ni pesi, iluongo nang'o? Luachna To nokawinj. dong' ambe sikul nyocha weyo, koro an akia somo.
Achieng', Mm. sori ane bathe kacha. Ya ikelona mirima. In e nyako ma nyocha keto geno ni dhi konya dalana, in ema sani owadu odhi chiko mana kuondene. In be sani inyisa gi dhogi mi ya ma nyamiyago. Inyisa gi dhogi. Nuane gimi wacho. Nuane puonjo mar English ok puonjwa. Awacho ni nuo gimi wacho.
Luyo. Luyo idhi omna buk. Luyo. Awacho ni luyo. We duoko rikoda luyo. Ruakruok ema ging'e e dalana. Bayo to bayo mok yue. yawa okethona story mana dhigo mamitni hey. Facebook kate ma weche timore madongo ma to koro ng'ani obukore oketo wade owade gi jatelo ni ma serious manade ni ma giketa keta nya ma ya ma gik matimore madongo dongo manade hey.
wachore bas gikono wawuoyo e weche wamoko ka achiel ariyo adek moko oh, ah, to wach midwa wacho bi ng'eni an naseng'eye ah, ning'eye wachna duok na kwano kik ipar ah, to koro ichopo nang'o achiel ing'eni nagochonega nyako cha eh. To nonyisa ni nitie kaka umbe nuwuoyo. Kaka Donge nonimo to uti. nwawuoyo kode ndeyo to nonyisa ni in emidhi miya information. To information to in imiloso wach. Ibe koro da ted ang' alosni. Ah ah dong koro watim nang'. Koro wago deal mane. Idhi omi pesa kosa kosa ne madhi aome kocha. An Idhi agochni. nasewacho weche te ma wuoyo to be ing'e ni wuoyo tek to credit na be natiyogo. Credit emi Chwade ywago. gimoro. Credit emi ywago.
Credit. Credit. Eh.
Koro ma mara credit onge Eh, change. Eh, dhi nyiew credit. Adhi ng'iewo credit. Eh, dong koro wadhi a- tim kamano. Koro idhi timo kamano.
Eh, Kare wadhi ir jaduong' jaduong' bing'e ni dhawo. jaduong' dhawo.
Wadhi ir jaduong'.
Jaduong' weri godo tiyo ti. Jaduong' notito kora. Ni okora, an wacho. Dhawo, kare dong' igochona. Sawa. Aya.
Yawa ng'ani to ne magi to koro ang'o matimore ni? Ama to koro ng'ani ne ne inyo gavana ni manade? Ang ang ma wuoch kan. Ma ok gole maber wadhi ineno. Aya, ting' na kom ni. Ya ji weche gaba gi dagi temo oro mama. Eh.
Hey.

Achiew. Achiew to in? An be achiew maber.
Eh, to michopo mana ka gokinyi ni en wach mane? An gi wach mang'eny. Eh. Weche ng'eny. Mano to ne wach mane mok nyal rito adiera gi dagi buke. Dong kata simbi simbi agoyo simbi ywak mana mteja. Eh, Koro mane. Simba man go mane ofuko ni daka sewinjo kata ko ywak ose dhi e. Mana paro ni lora lora simo ng'iyane. Lakini noko ne gichopi none gimany kata nyathi moro e bath dalawa ka tiyo robi olunga. Dang' idonjo donjo nyaka e dala, bing'e nowadwa kende ni ot ma koneni. Koro an atim ang'o? Ma koro An wacho kaka dang' ne tiek ya nake, to niwacho nang'o? dong' adich kodi matin. Ok wadhi kama, Wadhi kanye?
wachore kama akoni wach moro.
Wachane wachino piyo piyo, ing'e ni be nadich koko Wadhi. apodho matiega pod ayie tho. Mm. Ko
anto wach wach mana dwa koni malong'o. Aol gi dating. Aol gi dating. Adwa ni koro wadwa dag kocha.
Koro wawuok kaka wawuok ni wadhi dak. Donge koro in ema inyalo ji panga kaka ing'eyo nikech kata kiero ni ibiro godhiambo kata ang' kata wadhi mana sani. Mm. Eh.
To baba u ma kech cha ni Baba ok kech ang'e kaka Koro baba u control. donge ang'eyo kaka baba u. Baba ang'e kaka control ang'eyo. Koro Ah. Koro in ema inyisa pachi nikech an to aol gi beti nadwa ni anyuomi. Eh, Nikech be la- osiepna wachako gi e primary ma gik watimo form four kata in ing'eyo. To kidanyo madongo onego bed ni ipangori maber ibiro dala, iwuoyo gi jonyuol. Koro ka giyiena ni adhi kodi, to adhi. Wach jonyuol werigo, wach jonyuol werigo, oduma marwa kodi. Koro marwa kodi dong' awuog awuoga nadhi dala okinyi ka gimoro otimore na tadok kanye ka nawuog ka, ka jonyuol na kik. In wa in weri gi weche mang'eny madhi.
madong dala ka chie ne ne nyami wego si mano si mana cho mano si cho mana cho eh to eh karibu ah to entiere donji jaduong no ni ot kany jaduong na segalo nindo onindo ot kucho to ng'eni tiga tiga katika mabera kawa pako kodi

Achieng. Achieng. Bianeka. Bianeka.
Abiro. Mm. Mm. Eh, hape ineno ka TV asandora gi TV nyaka nachak wuoche TV kachiwuok awuoka. To dona wika ineno kaka igoyo gavana ya baba. Iwuok macha ng'ama odonjo e simba ojenda simba okia ng'acha. Magi to mana Ng'ama odonjo e wendona. simba ojenda cha Macha wendona.
wendoni. Eh.
Haya.
Macha mana ne wendona nobudho. kode Wendoni kanyo. donjo e simba wadu timo ang'o? Ere kaka Nabudho wendoni mana donjo e simba kode. wadu kok ikelo oda ka? Koro We, dong' ne odkanyo apenji ni nodhi a chandi. ne achieng' ane mawuoyo kodi. Ere kaka wendo ni donje simba to ot maduong' ni nitie? Kayo nane nwa dhi chadi. Iwe achandora gi dio remote kenda iti dhi manyo kianga. Ogona mana sini. Nanyiso wadu ni owere gi nyar jokang'ane ni. Nanyiso wadu ni owere gi nyar jokang'ane ni. Ah ah. Ang'o ma nyar jokang'ane dware dalana? Ok en kode, mana no kata an pok awinjo wachno. Achieng'. Pok awinjo wachno. We ane Koso akete. timi ready. Awe mos, we redio no bed mos. Iseketho chunya ma ichwanyo chunya mang'eny. Dhi omna kom abedi. Reti dhi omna kom. Kasri. Yawa. Nyithindo gi ma weche gi tek. Kawuono dwaro ng'eya ni ang'a. Nyathini e. Nyathini chicha dala ka. Nanyise ni koromo nyombo onyombi. To koro ka ida bedo kidhi te kut mu. Ok adhi.
Ok idhi. Ok adhi. Awacho ni luong nyathi modonjo ot kacha obiane ka. Luonge obiane ka. Luong nyathino obi ane ka. Eh, koro ito kala ne bathe koni awuoye kodi gi nyakoni matin dhi e ot Dhi e ot. Kal bathe ka an ok adich kodi e weche mang'eny. Be chung' ane bathe ka nyako matin. Inyar joka. Inyal jokoluoch. To un nyithi jokoluoch gi tinde ok umos ji. Pok ninena, sama ing'e maber ni mae oda chieng'. Nasekoni ni ang'o midwaro e wuoda in? Apenji niya, ang'o midwaro e wuoda? An wuodi ok adwar, an dong' nabiro mana lima chieng'. Anyango, achieng'. Wuog ane ok idhi luong'na owadu. Awacho ni wuog ane ok idhi luong'na owadu. Idwa ni akwa ikwan duonda didek kok iwuog oko? Apenji nyako matin. I nyar jokoluoch donge? Eh, Nyingi ng'a mokwongo? Nyinga Mary. Eh, Mary.
Eh. Achieng'. Ah, Mae fason ma nyocha ikawo, mae fason ma tindi ikawo. fashion marang'o? In ok une kuraim, kisungu wacho ni rhyming, ri- rimming. In ok ine kuraim. Un dabo dabo. Ano ka ano ka ano ka roko Dabo, mara dabo. rachar, roko marati.
Ero rateng' rachar. Irachar ikelo rateng' e dalana. Apenji ni achieng' mago to gik moko ninga wachi. Ang'aye ni babwa lelo, babwa jaduong' malelo. Wuogi idhi iluong na wadu. Dong' no wuok oonge. Awacho ni luadu no bi luong na wadu.
Wagone ane sim. Sim ma ineno ang'e maber ne chuori eh, nyako. To en ang'o kae baba okinyi sani? Ah, we Musa, awacho ni one meter. One meter. Kamera, era.
Achiew.
Sorry bathe ka chieng'. Ang'aye moko nitie mok ter mos. Baba en ang'o? Omera wuoyi matin. Eh. Lonya ne ogudu sama wuo kodi. Lony ogudu. Nyako matin ok awuo kodi, lony ogudu sama awuo kodi. We mulo na wiyi, wiyi ma mok winj wachno we mulo na wiyi. Apenji Anyango. Mae kaka dalana oringo, mae kaka dalana udwa ni obagni. Mae kaka udwa ni uba- omera, mae kaka udwa ni uda- ubagni dalana.
Ok wabag dala. Mae kaka udwa ni ubag dalani. Dala wabago We chikona lweti, idwa goya. Penjo Weche dani kwana dala lweti. wabago nang'o? Dala wabago nang'o? Omera.
Nakoni ni nyathi jokoluoch kik ichak ibed wuod dalana ka. Ja jokoluoch nomiya stress e wuoda monyango ma ok adwar wecheni mineno gi wuoyi matin. To baba an mano osiepa mane obiro lima, ne ok obiro Ere kaka lima. osiepi donje od e od owadu?

inyisa en girlfriend Eh. nanyisi ni manye girlfriend moro ma i- inyalo nyalo Ma?
nawacho gi dh- kisungu kendo awacho gi dholuo ma important niya manye nyako ming'e niya inyalo rito maisane Dong' mae Nyako manyalo lokri rito ane. dong' moko ka dong' nyochi isiki riembo ling' ariemba. mos ane mawuoyo nyako lokri ane Awacho ni lokri, an ema ng'iyi ok ng'ato. Ma wuoda mineno ni. Achieng'. Ah. Ineno nyako ni ka nyathiu ni nyarite. Obiro rito, wabiro konye rito. Ka chimbe chi wuodi nyaka ikony. Oluoch ma dhoge lelo cha biro yie nyathini dag dalana ka. An wuoyi jaduong' ma sandore ka go aga mal mondo mi ong'e kaka nyithinde chiemo. Oluoch cha. Kaka inene cha. nyalo yie nyako ni dag dalana. Baba Wudi koseamua ni nyombo koro chiege to yie konye rito. An an an aonge kod stress.
Ok ing'ini obiro rito kata ok obi rito. Ok ni ok obi rito kata ok obi rito. An wich kuot kod anjawo mudwaro kelo dalana kago ema ok adwa.
Wach anjawo to ok ni ok obi rito. Achieng' ing'eni in dhogi tinde dwa bedo malemlem ko batha ka in. Dhogi mineno lem lem na ang'e kaka abiro duoko chien in. Wang' cha ka nagolie wuod Okelo, sani e in be koro iduogo igone owadu deal. Udwaro chanda, ang'o momiyo udwaro sanda to pod angima? Ok Ang'o wasandi mutiye ka baba, ok dalana ka? wasandi. Achieng', ang'o m- omera? Ang'o mudwaro tiye ka dalana ka? An ok Ang- adwar- Apenjo ni ang'o musanda to pod an ok angima? adwar mana tiki. An be ika Apenjo ni mana ang'o m- osero. omera nyako? Ang'o musanda dalana to pod angima? An be hika ema noseromo mar nyombo emomiyo akele. Awacho niya, ihiki kosenyombo, ne ok unyal sanda, an mano gima ok nyalre. Ok nyalre dalana ka, awacho ni gima ok nyalre. An onge kama abiro yudo dhok manyuomogo nyakoni, Donge adhi madhi onge! nyuome, an donge madhi nyuome. Baba Ero. mang'iyo dhok, hik ng'ato koseromo ni oningo nyom. Owadu makia kata purni, Nyalo nyalo rito nyakoni. Wiyi gima biro kete mondo mi ong'e puodhono. Dala karo in ema nyocha ok iridone lakini chiege to biro ridone mondo ong'e puodho. Ling' ane ling' ane awuog owadu matin. Omera. Step. Step forward to the right. Ne awacho gi kisungu ni step forward to the left. Step forward to, to, to backward. Anya chieng step frontward. Nyako, awacho ni nitie gima dwaro wacho ga chieng' nyara niya. Ok idak ibede ng'atiyo gi Achieng', gima timore en niya, Eh, in ing'e ni ne nyara mahero dala ka ang'eyo ma kata. pimo ne socha gi picha to. Gima timore en niya, Mm, nyako mineno owadu ringo gi gi gi gi okan. eh, O nyako ni ema nyocha iwinjo ka o, ba- mama wuo siko dhawe ni atero loka kacha. Iwinjo gini? Ah, ing'e ni kane gintie to nyaka na anen kaka defend gi mondo mi ging'e ni an Mm. kodgi nikech ing'e ni an ema natudo gi kama Eh. koro ing'e ni an be nyaka na a- amak gi mana matek Ing'e ni ne Koro nyathina ing'e ni mahero wach dala kaka kae. lew, wach Nini kaka ing'e ni ne lew ka. mikawo wich maliw kama. Weri gi mokawo wich kia wi jowa gire cha. Wach nyakono to ang'eyo. Koro ing'e ni ne ok anyal kwede wa nikech en osiepa, Mm. to macha be owadwa. Koro nyaka ne gine ni a nyathiwa ni nikodwa, Koro osiepa ni be nikoda. koro gima adwa ni ing'e achieng'. Mm. Ok adwa na wach mang'eny. Mm. Ok ber ambo ka jaduong' malelo. Mm. Aber ga onge weche mang'eny. Kaka ineno wadak e dalawa ni wadak gi kwe. Eh. Be iwu apani wuok iweya kana wuoche kia mama mer, kia mama mer gik moko ma tinde mon ohero ni pap ki tweet ago. Eh. Koro adwaro nyisi achieng' an gima adwa gimomiyo ok adwar nyakono dalana ka en ma. Eh. Nyakono en kaka nyaminu. Mm. Nyakono en kaka nyaminu. Iwinja maler, chik iti Awi- kiwinja. Awinji.
Gima timore en niya, Mm. nyako ma nyocha ineno atero ndalo ma natero loka kocha cha, loka yo Kadianga kocha cha. Eh. Mano e nyathi ma miyono nonyuolo. Oh. Koro kineno ka asika nyiso owadu ni Mm. nyaka obed ing'eyo ni ajaduong' mang'ongo Gin Oelewa. mabor, gimoro gi mabor. Mm. Koro adwaro ni wago deal moro kaka nyako nyathini. na- Ma en kaka nyaminu. E gimomiyo kodonjo e simba cha Eh. to chicha ok ni Oh. alelo. Eh nyako matin duoga ne ka. Koro eh sama idonjo kamoro bed gi ng'eyo niya, ing'iyo niya, ji adi manie odni. Mar ariyo, u- omera duoka, duoka wuoyi matin.
Baba Karena ng'ang'o okinyi sani kare.
Ing'eyo ni chieng' mane nyuom nyaminu tikia mineno ni, ni nyuom nyaminu tikia. Ninyuom nyaminu to kikia in. Awacho ni chieng' moro kokichiko wini ninyuom nyaminu to Baba, ikia. ang'o mitemo wacho moka elewa ino mang'eny? Ineno mamau moro manyocha idhi limo ka loka kocha to ikia cha. Mamwa, Niwinjo ni oluoch manyocha nowewa, miyo moro manyocha nodong', chi oluocha, dong' mano mamau?

Anwoyo kawacho niya, kik imiya tim mitura. Kik imiya tim tim tura. Kisungu wacho ni mitura. Awacho ni andalana ka ne wuoyi matin, inyalo miya chwadi gi yue. Awacho ni a winj gima wacho. I- Ok inyal dagi nyathi ma nyuolo an. Ere kaka idwaro nyuomo nyamini? Apenji niya, ere kaka idwaro nyuomo wadu in? Baba Uwero nonyisi ni Mano babau ok monyuoli. Babau moriti opogore gi babau monyuoli. Iwinjo gima nyisi? An mama dong' kapenje ni ere In ok ine ka in nyathi motemo kawo sucha, ok ine ka iywa sucha chieng'. Aweyo kawacho niya, aweyo kawacho niya, mera wuoyi matin, Luyo, mano keli, dhi e odi. Nyako matin, luw yo kaka nokeli idhi e dalau. Ah, mano biro lima baba koro osiep weche to kik Anya keth. sachiel ma pod ma pod rita rita. Awacho niya, an babau ndiyo ok adagi. Luw yo kaka nokeli idhi peny mamau gima wa relate go kode. Luw yo. Pod ing'iya. Mano ukwich mibiro kelo dalana ka. We ng'iya kaka inendo asomano. Awacho ni we soma kaka inendo asomano. Onge kuma nyako ni Ne, dhiye.
wi Onge kuma matin. nyako ni dhiye. Ya, magi Onge bong'eya kuma nyako maber. ni dhiye. Ma- Luyo. kata kopo- Anuoyo kata ka kawacho tek- niya. Kata ka tek, siemna siema kuma dhi gede. Aya. Kata ka tek to siemna kuma dhi Chung' gede. bathe adhi ka, adhi agede. siemo ni kama igedeno. Chung' Eh, bathe ka. Siemna siema. Inyalo miya to marieba e wi mineno ni sa mineno ni in. Chung' bathe ka. Ne nyako matin. Wich matekno ok inyal dago dalana ka. Wiyi matekno luwgo yo idhi. Anwo kawacho gi kisungu niya, carry your everything go away. To ok iwe watiek lim machieng' to nasebiro limi. An koro wuod Awacho ni Nyasaye chunya wacho osekethore. Kari you are everything. Ne ne we lemo koda wach. Koro wawe awe ni We wach lemo Nyasaye koda wach. konyo. We lemo koda wach. Inyalo miya goyi kata gi kom ni. Ne- Luyo. Me- Mary duog ka a, duog ka a.
Luyo, dhiyo. Dhiyo.
Penjo ma penji ni. We lemo koda wach. Ne.
Baba. In idwa nyuomo nyaka nyaminu in. Ere nyaminu. Wang'i chikore Ere dala nyaminu. ka in. baba ni chal ka gima odwaro ni Ilidho, adag kode.
ilidho Chal ka achieng'. gima odwaro ni adag kode nikech Kik asebedo achak ayud ka ni achwalo iola.
pache. Ineno ni afuwo. Bed ing'eyo ni wijni en wich mamalo. An ok aoli.
Nabedo ka nawuoch.
Ing'e ni ne mana pimi. Sama ineno sama nuchiko iti kama nudhi chiko iti e bath ot cha. Mm. Napimou maler. Ah, ah, ing'e- Weche ing'e mane pimo. uwacho. Mm. Bamba mane osemiyi ma owadu kata komiyi bamba cham gi kwe. Koro wuoyi matin. Wuog idhi ng'i gima inyalo timo. Baba ndugu mawacho.
Kidwaro manyo nyako nyakono to kuong dak ipenjo dala dong- kaka ipenjo- tek to igona mana Wese dala. we lemo koda wach. Nyathi ma wang'e chikore ka nade in? Nyathi ma nyore kinyuolo gi tinde neno mane nyalo lemo koda wach e mbele ji, ji nade? Yaya chieng' nyara ka wigini wadhi go ot. Adhi atiek neno kaka ng'acha ne godho gavana. Dhi nen kaka igo Ka gavana wigi go itie. ya gikethona mood mar okinyi saa apar gariyo manade ni ya. Ah, 12 am pm. Koso awacho kisungu marach anyango. Achieng'. Ah, kisungu ni naber. Ambe nasomo mineno ni. Ah, nitemo.
Kata Ah, wawacho natemo.
matieni. Ah, Owadu ni ema chwanya mineno ni ah.
Kisungu ni ok wit wang'.
Eh, yeah.
Mondo gik manyalo konyo.